Okay. Eh, tikusvika mzei ruzhinji rwezimbabwe tiri kudaro kusangana uh, kuno kumaruva eh, enyika ye Hwange Rural District tiri kumawirira enyika yeZimbabwe kunonzi kuHwange Rural District ah, paLanyula Cultural Village tinodaro tichisangana sangana e, nevanhu vatinge tichiita hurukuro navo tichiona kuti e, tingadii kuno kumaruva zvino ndine hanzvadzi yangu yanditsika panapa timhorese e, timhoresei wakadii makadii henyu tiri vukana makadiiwo kwabviwa kuri right here ah, kwabviwa kuri nani kuri nani chimbotiti gaga muchitaurira kuti ndinani e, eh, mabvipi
eh, ndinonzi fungai uh -huh. ndabva kuuniversity of zimbabwe okay okay
muri student uri musi mwana wechikoro ndiri mwana wechikoro ehe moita chi year 3 year 3 okay ndinoita inonzi multicultural heritage okay. and tourism and tourism yakabatana zvinhu zvakabatana zviri heritage zvese heritage and eh. tourism zvangu masanganiswa ari gore rechitatu makore mangani zviya kuti uite izvozvo Three, four years. Four years. Yeah.
Wow.
Saka wakuto next year wakutopeta. Uh, next year. Wakutopeta.
Zvatoita. Yeah.
Aiwa totenda Mwari. Aiwa zvakanaka. Saka i passion heritage and tourism together. Yakabvira here kare kana kuti wazongoitawo kuuniversity wangoti ndodii? Wangoine passion here awo? ndine passion mm. kubvira kudhaya chido chenyu chiripo chido chenyu chiripo mm -hmm. saka um, zvabva zvazangana dhuma dhuma ya zvava zvaita ipapo saka uri kuona nekudzidza kwauri kuita nekusanganisa kuuya kumaruzevha chinhu choo chatofanira kutenda kuti university of zimbabwe yakuti wo recognize kuti vanhu vanoenda kumaruzevha vachinoita ma, ma vachitoita mai maatachment kare zvaisingaitike vanhu kumamisha taionekwa se vanhu vakasaridza ndikekutanga kuita attachment kumaruzevha kumusha ndikekakutanga kumusha
kwandiri eh, ini eh. ndikekutanga but for mastudents mm. vakauya before me most yaakuyaiti vakaenda kwakasiyana siyana theybeing there oh, okay okay sa zvakanaka saka tichakatofa tichadzidza zvakawanda tichange tichi yavanotiyeya kuti eh, iyi tsitsi yechidzidza kwauri iwo chidzidza kwatiriwo chaunoona sekuchinja kwakuita nyika yezimbabwe ichibudirira kudai ichidai unozviona sei kuti vanhu vekumaruva vakuwana mukana wekunge vachiita kunonzi ku, ku wandutsa nyika kare kare taingove vanhu vaye vaingonzi tiri vanhu kupema asi taakunzi hurumende yakati hakuna achasara kumashure segotsi saka zvakazviona sei izvozvo
zvakanaka kuti eh. vanhu vekumarural eh. areas eh, vaitewo vanenge vaself-sustain vanokwanisa kuzvibatsira vega pasisina kuti ndezvangana nanhingi eh, munhu wese akwanisa kuningikira okay pakanaka saka iwe unozviona sei zvatiri kutaura isusu panapa tinoti yatinoti tiri kuvaka inonzi iyo next generation yeafrican villages tinoda kuti zimbabwe ive yakafanana yaka nezvatiri kuita aya tiri kuvaka anonzi maprototype padapa toda kuti zimbabwe ifanane kubva avasabesi to limpopo unozvionawo sei kuti ika zimbabwe ikafanana kuti maruwa edu afanana nezviri panapa zvinge zvakanaka here kana kuti kwete kuti kumaruwa kwedu panapa ka tikuti tiri kuwaka zvinofanira kunge zvakaita nyika yezimbabwe awanoti pachingezi aya maprototype youare building the zimbabwe of the future handiti ka tikuda kuti iite blueprint dione zvoonawo here kuti zviri panapa ngazvitendere kuti zvingave izvo here tomboti iwewe ndiwe wanzi wain charge of planning ukati waa policy maker ungati zvinungazviyeve here kuti nyika ifanane nezviri pano
Panani nishiri pano. Ehe. Kubva kuna Zambezi kusvika kuna Limpopo. Tosafanana sese. Ehe, kuti concept yatiri kuita panapa yekuti self sustainability, uh, social mobility yatiri kuti hakuna munhu anofanenzara achigara kumarudzi mumwe misha e, tichiiti tive nemaindustry pamareserva pako parugara pachiwandutsa inonzi dhora rese raunoshandisa ngariperere musha maunogara
iyo idaro zvakanaka here oh ukazimirawo zvisekondi yekuti zviri kutaurwa nemukomana ane motsi uyo kudara kuti nyika yedu takamborowa nematomatisi ka ndataura kuti vanhu ngativake mavhileji akadai zvikanzi ah wakuisa imba zimbabwe kuti ite chii ite madzimba dzeuswa saka unozviona sei
zvakanaka mostly kwakawanda
zvishandisa ma natural resources yes let's use our natural resources ari easier matombo tichigadzira mapathway edu maloni edu tichingotora miti tichitora misango masidzi tichidyara tichitengesa yes zvakaiya tifanira kudaro saka unozvibvuma okay hapana voti bike here nzi matuki yatengwayo angabvume zvinhu zvekumamisha kuti nyika yese iite maruzevhu akadai haunganzi watengwa
hatisi kuti eh, uda manyukwese eh. kuno kwaita eh. okay when you talk about row isu tikuona tikori yatinoziva right now eh. which is G. okay marurosa akawanda eh. mamwe acho eh. ea impoverished okay ane hakuna kunyatsokumira zvakanaka so What's when you bring that idea that's what we saying like uh, eh? inzi awa pari kuoma eh chii chii chinooma saka chinonetsa chii kuti titore mamiti yedu yemusango tovaka meni mipani yedu zvakanaka totecha yedu mahatsi edu sezvo zvatinongoita izvi hapana chataimpota totora miti yemisango misasa yedu totora mhodzi dzacho taako tozvidyarira hatana taimpota matombo edu takuveza matombo edu takuita kugadzira majokosi nematombo edu takugadzira mapatwo edu nematombo edu takugadzira masingi edu hatisi kuimpota e

yavanoti tagadzira inoti ya natural environment yekuti shiri dzinofara zvino tikadaro tane macenters ekuti vanhu vanokwanisa kuuya kuzodzidza maskills todzidza kuita inonzi landscaping right inonzi skills transfer knowledge transfer tinoramba zvinoramba sei no, skills and knowledge transfer that's actually good uh -huh.

vamwe vari kuti aihoka toda manew york style vanoda dzimba dzinenge dzine magirazi nemai nemai dzinge ichitenge kunew york vaita se vomiswerawo kuti kumaruzevha kwavo vakuite dzimba dzine dziri stylish chichichichichi vamiswe
muzvida unoda mixture of that

So you Eh. saying we can put, a little bit you can put a little bit. ehe yes. makwane too much Mm. yes because shiri dzinoda kubhururuka ka- dzikaona magirazi